Se nibda mil-lum. Il-lum għandi minestra għamiltha l-bieraħ. Kien baqagħli platt u ħallejtu ħa nieklu llum, kulma żidtlu ġbejna friska, żidtlu ġebejna friska. Illum huwa s-seba' t'April 2026. Mela llum huwa t-Tlieta, seba' t'April 2026 u se niekol il-minestra li għamilt ilbieraħ, kien baqagħli platt u se nieklu llum. Illum huwa t-tmienja ta' April u llum se nagħmel ftit ross. Diġà għallejtu ross u miegħu se nżid patata, tadam, żebbuġ, brinġiela, il-qalba ta' ta' mhux brinġiela, aqoċċa sorry. Il-qalba ta' aqoċċa, ftit feta ġobon feta, bajda u ftit ton ta' żejt. Issa ħanħallat kollox flimkien. Mela llum huwa t-tmienja ta' April 2000 26. Għajt kollox flimkien u tfajt ftit krim, salit krim, u dik sa tkun l-ikla tiegħi illum. l-għaxra t'April, ilbieraħ m'għamiltx video għax ilbieraħ ma kontx id-dar, illum huwa l-għaxra t'April 2026. Ħa nagħmel il-koxox tat-tiġieġ immarinati, għandi patata u fażola mitwila u magħhom se nagħmel basal, tadam u tursin u sa nagħmel kollox ġo dixx. Qiegħed lest issa għal ġol-forn u miegħu se jkolli ħanalli ftit fażola mit-twila miegħu. Ħubu l-ħdax ta' April 2026. Illum se nagħmel din il-biċċa ħuta bil-panura. Se nagħmel ftit fażola mit-twila nagħlliha, imbagħad inqatta' ftit ta' dam, ftit żebbuġ. Dik se nagħmel illum dik se tkun l-ikla tiegħi. Tlisan ikor illum. Biċċa ħuta bil-panura, fażola twila ta' dam, ftit żebbuġ. April, insejt nirrekordja, kelli lesta lażanja bir-ravjul, kont għamilt lażanja bir-ravjul, kilt nofsa illum, kienet diġà lesta. Dik kilt illum lażanja magħmula mir-ravjul. Ta' tal-lum se nuża arabali, patata u kaboċċa, dawk se ngħallihom. Imbagħad tursin, ġobon tal-ħakk, tewm, bajda, ftit bacon, cheddar u prosciutto cotto. Ħa ngħalli kollox, imbagħad nitfa' fil-qiegħ ftit minnu. ġol air fryer, fin-nofs il-bacon se nitfa' ħa naqlih u t-town ħa naqlih biex nitfgħu mat-taħlita, fin-nofs ħa nitfa' l-prosciutto cotto u ċ-cheddar, il-bajda naturalment mat-taħlita wkoll u l-ġobon tal-ħakk u t-tursin, nerġa' ngħatti bit-taħlita u nsajjar fl-air fryer naqa' żejt ta' żebbuġa fuq, bżar, naturalment bil-bżar, melħ ma nużax jien u ħa jkolli din riċetta, mbagħad nurihielkom. Riżultat finali kif ġiet, se nikol din, illum se nikol din. Nikol dan is-selid. Bajd ton ta' żejt ta' dam, feta, ġobon tal-feta, għaqoċċa, fażola mitwila u żebbuġ. Dak għandi llum. Għamilt chicken burger bil-bacon u bajda. Dak għamilt illum, m'għandix daqshekk ġuħ. Chicken burger bil-bajda u bacon. Zoppa eh, bil-ful u bl-arkotta. L-irkotta kelli nixtriha llum għax dik tixxija friska. Xtrajt waħda rkotta u l-bqija li kelli fil-kabords u fil-friġġ. Em, Soppa tal-arkotta, ful, brokkoli, karrotti, arabali, ħaxix. Għamilt ftit ravjul bit-salsa. Bit-salsa tat-tadam, ravjul bit-salsa tat-tadam. Lasagna bil-pancakes. Mela lasagna bil-pancakes. Soppa bil-ful u irkotta kien baqa' li ftit mid-darba l-oħra. U se nieklu llum, saħħantu u se nieklu llum. għamilt tiġieġ il-qiegħ bil-patata, patata, tiġieġ bil-mushroom, bacon, cream, ġobon, dak għamilt illum. Sidra tat-tiġieġ imqatta' bil-patata, mushrooms, faqqigħ, cream, bacon, dik ir-riċetta tal-lum. Nagħmel torta tal-corned beef bil-karrotti, patata, basal, tewm, tadam, piżelli. Torta tal-corned beef. Illum għamilt chicken burger, burger tat-tiġieġ għan nidgħu bil-Malti bil-ġobon, bacon, bajda u ftit fażola mitwila, għallejt ftit fażola mitwila. Dik għamilna llum, għamilt illum. Ġejt għamilt platt bil-ħaxix, ful, ġbejniet, hawn ful, irkotta, brokkoli, kaboċċi, karrotti, qarabagħli, ħaxix bil-ful u rkotta rġajt illum. Mela llum ħa nagħmel koxox tat-tiġieġ, is-saqajn tat-tiġieġ, bil-patata, basal, tadam, tewm, b'salza tat-tadam. Dawk illum. Nagħmel video baqali l-aħħar biċċa. Illum kelli kannelloni bl-ispinaċi u swiss chard propja, bl-swiss chard, arkotta. ehm, salza bajda u għamilthom bil-pancakes, għamilt il-pancakes jien, mhux għaġin, għamilt il-pancakes jien. U imlejthom bl-irkotta u Swiss chard dawk. Insejt nagħmel video baqa' li l-aħħar biċċa u rejtkom. Dik kienet l-ikla tiegħi. Nikol platt, kien baqa' li platt bil-ful u bil-arkotta u l-ħaxix, brokkoli, kaboċċi, se nikol lilu llum. Għamilt pizza. Kellina għaġina tal-pizza għamiltha jien, baqgħali biċċa oħra u għamilt pizza llum. U għamilt rice salad. Rice salad bit-tonn taż-żejt. Għamilt purpetti tal-corn beef bil-patata u bit-salsa. Purpetti tal-corn beef. Għamilt kixlorejn. Kixlorejn. Tfajtil anka naqra ful. Ġajt għamilt platt ħaxix ehm, bil-ful, arkotta, tfajtlu naqa penne, brokkoli, kaboċċi, arabali, karrotti, dak għamilt illum erġajt. Illum għamilt taħlita bl-irkotta, patata, qarabagħli, bajd, cream, ġobon u ħallat kollox flimkien u ġie dar-riżultat li kelli fil-friġġ. Għamiltu u ġie dar-riżultat. Għamilt lażanja tar-ravjul. Lażanja tar-ravjul. Mela llum għamilt timpana, l-għaġina għamiltha mit-dqi li kien fadalli, diġa' ħadt biċċa bl-għaġin, mela it-timpana llum. Għamilt l-aħħar ravjul li kien baqagħli biz-zalza, dan hu l-aħħar platt għada ser immur nixtri nerġa', ili mill-, bdejtha fis-seba' t'April. U spiċċajna llum. Dan hu l-aħħar platt ravjul, għad baqgħali ta' xi ikel, għad baqgħali l-burgers, però għada se mmur nagħmel ix-xiri għax kważi naqasli kollox. Hope you enjoyed watching this video, it's something different, I made it in Maltese um, so you um, could hear the Maltese spoken. Um, just a reminder of my three books that I have in the